Yr eitem nesa yw'r wampyr yma! O mam bach yw e werth yr hype! Helo fy mhob ti wir annwyl a chroeso nôl i fideo arall. Nawr, os y'ch chi'n ffans go iawn o Pop Ti, mi fyddwch chi wedi neud y canlynol. Ond, os y'ch chi'n wylwyr newydd, cofiwch i danysgrifio, i hoffi'r fideo ac i wasgu'r gloch bach notification fel bo chi'n gwbod bob tro ma Pop Ti yn rhoid fideo newydd sbon lan. Alright, good thing. Oh! Sorry, chi di dal fi, o'n i just yn scroll trwy TikTok. Actually, mae hwnna'n dweud syniad i fi. Helo, cynhyrchwyr popty? Ie, yeah. do, fi di hala'r link i chi. Ie, yeah, allwch chi ordro'r heina i fi er mwyn i fi gael trial nhw mas a gweithio'r gwylwyr os bod nhw werth trial neu bido. O, uh, briliant! Diolch yn fawr i chi. Diolch. Dyna, dyna. Nawr, sa'n siŵr os bod chi fel fi, ond bob tro fi'n sgrolo trwy'r hen TikTok ma, mae'r holl ads ma'n popo fyny, a fi wastad di meddwl, ody'r pethau na yn legit? Felly, mae pop di di danfon cwpl o eitemau i fi, a fi mynd i weld os bod yr eitemau yma really werth yr hype. Yr eitem gynta nes i drial oedd y Tanologist Face and body drops yma. Nawr, rhybydd bach i chi, cyn i chi drial unrhyw beth ar eich gwyneb, newch yn siŵr bod chi'n gwneud patch test tu ôl i'r glist 24 awr cyn i chi ddefnyddio fe, jyst rhag gofal bod gyda chi unrhyw alergedd neu bod chi'n cael unrhyw reaction i'r cynnyrch yma. Felly, oedden nhw'n argymell i ychwanegu dim mwy na deuddeg drop i'ch hoff moisturiser, um, Odd e'n teimlo'n neis i roid arno, odd e ddim yn teimlo'n sticky, ma' arogl neis arno fe hefyd, smell bach fel biscuits. A nes i aros 24 awr arall i gael y canlyniad llawn. Dyma shwt mae ngwyneb i'n edrych ar ôl y 24 awr. Fi'n gweld bach o wahaniaeth, ond dim lot. Ond falle os 'ych chi isie yr edrychiad naturiol 'na, Mae hwn yn gynnyrch rili neis i ddefnyddio. Allan o bump, mae hwn yn cael tri gyda fi. Iawn, yr eitem nesa yw'r wamper yma! Y cereal dispenser yma. Nawr, os bod cegin bach dych chi, fel sydd gyda fi, dyw hwn jyst ddim yn mynd i weithio, na. Ond, joies i? O, ges i sport yn defnyddio fe? Nawr, practicality wise, un allan o, o bump. Ond sport wise, pump allan o bump. Felly, mae hwnna yn dod ar sgôr i 3 allan o bump. Alla ddychmygu bod hwn yn lot o sport, se chi yn cael cwbl o ffrindiau draw, bod nhw'n aros drosodd, cael brecwast yn y bore, cereal dispenser, um, ond Ie, pan ti'n 24 falle ddim. So ie, tri allan o bump. Ddim yn practical o gwbl, myn' â lot o le. Yr eitem nesa nes i drial odd y brwshys silicone yma. Fi'n teimlo proper beauty guru fan hyn nawr. Nawr pan weles i rhein yn cael eu defnyddio ar TikTok, oedd y person oedd yn defnyddio nhw yn defnyddio nhw i roi'r face mask arno, felly dyna be nes i. I fod yn hollol onest gyda chi guys, do'n i ddim yn impressed gyda rhein o gwbl. Oedd y ffordd oedden nhw'n mynd arno yn rili wishy washy. Yym, o'n i'n teimlo bod bo' fi'n defnyddio mwy o gynnyrch na byddwn i angen defnyddio, a yn fy marn i, pam ddim defnyddio dwylo? Allai'm gweithio chi pa mor gyffroes o'n i pan nes i weld yr eitem nesa 'ma, sef y sunset lamp. Ac o mam bach yw e werth yr hype. Mor hawdd i seto fyny, jyst USB plug yw e, um, gosod e ar ochr eich gwely chi, Gole bant! Aww! Nawr i unrhyw un sy'n cael trafferth cysgu, mae hwn yn arbennig. Mae fe'n dod gyda remote control bach, so allwch chi newid y settings o'ch gwely yn hawdd. Um, o'n i just mor impressed gyda fe. Pimp allan o bimp, what a vibe. Yr eitem ola nath nhw ddanfon i fi oedd y Music Star Projector. Nawr, O'n i'm yn siŵr iawn beth i ddisgwyl o hwn. Oedd e'n rhoi'r vibes eitha tebyg i'r sunset lamp i fi. Ond, mae yna gerddoriaeth. A honestly, pan droies i gole stafell wely fi bant a gorwedd na, oedd rhywbeth mor, mor relaxing amdano fe. Um, allai ddychmygu eto os bod chi'n cael trafferth cysgu, bydde hwn yn an hygoel. Good vibes, chi bo? Eto, mae hwn yn cael pedwar allan o bimp gyda fi. A dyna ni am fideo arall. Gadewch fi wybod yn y sylwadau pa eitem oedd eich ffefryn chi. A fel fi'n gweud bob fideo, cofiwch i dan ysgrifio i hoffi'r fideo ac i wasgu'r glwch notification. Ond tan fideo nesa, ta-ra!